Helo a chroeso i'r fideo byr hwn. Doctor Hannah Sams ydw i a dw i'n ddarlithydd yn Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Dwi wedi paratoi'r fideo hwn yn arbennig i'r reini ohonoch chi sy'n astudio y Twr gan Gwenlyn Parry. Ymhlith y cwestiynau mwyaf heriol y gall arholwr i gofyn i chi am y tŵr, y mae cwestiynau am berthynas y ddrama â theatr yr absurd. Nod y fideo hwn yw esbonio'n gryno iawn yr hyn yw theatr yr absurd. Byddwn ni hefyd yn ystyried pam oedd rai dramodwyr wedi teimlo'r angen i droi at y math hwn o theatr, cyn ystyried yn fras i ba radde mae'r term dramodydd abswrdaidd yn addas i ddisgrifio Gwenlyn Parry. Pe bawn i'n gofyn i chi nawr i fynd ati i sbonio hanfodion drama dda, rwy'n siŵr y byddech chi'n dadle bod angen plot cryf, bod angen cymeriade y gallwch chi gredu ynddyn nhw, bod angen iaith naturioledd a bod angen dechre, canol a diwedd. Ond, fel y gwelwch chi yn y sleid nesa, dyw dramâu abswrdaidd ddim yn dilyn y confensiwn hwnnw. Mae dramâu theatr yr abswrd yn mynd yn groes i'r hyn ry'n ni'n ei ddisgwyl mewn drama draddodiadol yn aml iawn. Yn aml mae'r iaith yn ymddangos yn ddi-sens, mae'r cymeriadau'n fwy o deipiau neu ystrydebau na chymeriadau sy'n hawdd i uniaethu â nhw. Ac mae symbolaeth yn rhan greiddiol o'r dramâu, gan fod dramodwyr yr abswrd wedi Colli ffydd mewn iaith. Ac yn wahanol i'r ddrama glasurol, nid oes gan nifer o o ddramâu abswrdaidd ddechre, canol a diwedd pendant. Ystyriwch ddiweddglo'r tŵr, er enghraifft. A allwn ni fod yn hollol sicr mai dyna'r diwedd? Os rhywbeth, mae awgrym bod y ddrama ar fin dechrau eto. a bod y cylch dieflig y mae'r cymeriadau yma yn yn gaeth ynddo fe yn parhau. Dyma ddyfyniad defnyddiol arall i chi y gallech chi fod yn cyfeirio ato fe yn eich arholiad llafar, gan Martin Esslin, y gŵr oedd yn gyfrifol am greu'r term 'the theatre of the absurd'. Yn y dyfyniad hwn, mae Martin Estlin yn crynhoi nifer o'r pethau ry'n ni wedi bod yn eu trafod hyd yn hyn. Pryd ddechreuodd y math hwn o theatr felly? Yn ôl Martin Estlin, fe ddechreuodd y math hwn o theatr ar ddiwedd y pumdegau a dechrau'r chwedegau. Cymhelliad nifer o ddramodwyr dros droi at theatr yr abswrd oedd clywed am erchylldere'r Ail Ryfel Byd. I ddramodwyr theatr yr abswrd, doedd confensiynau'r theatr glasurol, oedd yn dibynnu'n drwm ar iaith, ar blot resymegol, ddim yn medru cludo baich yr hyn oedd ganddyn nhw ei ddweud. Roedd angen math arall o theatr arnyn nhw i i adlewyrchu emosiwn a meddylfryd nifer o ddramodwyr y y byd gorllewinol wedi'r Ail Ryfel Byd. Dyna sut a datblygodd yr hyn ry'n ni nawr yn ei alw'n theatr yr abswrd. Fel y nododd JL. Stein, enw arall a fyddai'n creu argraff ar yr arholwyr, Adwaith nihilaidd i'r erchyllterau diweddar, y siambrau nwy a bomiau niwclear rhyfel oedd Theatr yr Abswrd. Cymhelliad dramodwyr Theatr yr Abswrd felly oedd dychryn y gynulleidfa trwy gynnig drych iddi, a'i gorfodi i wynebu sefyllfa anobeithiol y byd. Nawr eich bod chi'n deall yn fras yr hyn yw theatr yr abswrd, beth am i chi fynd ati i ystyried i ba radde mae diffiniade Martin Esslin a JL Steyen o'r hyn yw theatr yr abswrd yn ffitio Gwenlyn Parry? Yn sicr, mae modd gweld olion dylanwad theatr yr abswrd ar y ddrama hon. Ystyriwch y ddibyniaeth ar symbolaeth, er enghraifft, a'r iaith sydd weithiau'n troi'n ddi-sens, neu'r cymeriadau di-enw sy'n cynrychioli neb a phawb ar yr un pryd. Ond efallai mai cywirach fyddai dadle bod Gwenlyn Parry yn defnyddio rhai o ddylanwadau theatr yr abswrd a chreu abswrdiaeth Cymreig. fel y mae William Lewis yn ei nodi yn y dyfyniad ar y sleid. Yr hyn a wnaeth Gwenlyn Parry oedd mabwysiadu rhai o elfennau gweledol theatr yr abswrd er mwyn rhoi cyffro dramatig i'w ddramâu. Ydych chi'n cytuno? Nawr eich bod chi'n deall beth yw theatr yr abswrd, beth am roi cynnig ar ateb y cwestiynau sydd ar y sleid nawr? Gobeithio bod y fideo hwn wedi bod o gymorth i chi. Cofiwch ddilyn Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe ar y cyfryngau cymdeithasol am y newyddion diweddara am adnoddau defnyddiol i chi ac am wybodaeth am ddiwrnodau adolygu neu ddiwrnodau agored. Diolch yn fawr i chi.